An ech giff meng éischt Fro un den Här Scheuren stellen, Wisou ass et wichteg fir d'Chambre immobilière, datt d'Lëtzebuerger sech den Dram vun engem Eegenheem weider kënne leeschten a wierklech och den Zougang zum Privateegentum garantéieren? Jo, ech mengen, dat ass net nëmme zu Lëtzebuerg esou, dat ass a ganz Europa esou, datt d'Haaptinvestitiounsquell, déi d'Leit haten, ëmmer de Stee war. Dat heescht, datt se zwar an dat investéiert, wou se selwer dra gewunnt hunn, an datt de Steen och ëmmer eng gutt Investitioun an der Vergaangenheet bliwwen ass. Haut ass natierlech déi éischt Stuf, fir an dee Steen eranzekommen, ass esou héich ginn, datt et fir vill Leit ëmmer méi schwiereg gëtt an datt een do nei Weeër muss sichen, wéi kënnt een d'Leit progressiv an de Logement erakréien, an d'Propriétéit erakréien. A wéi kann een hinnen hëllefen, datt se awer kënnen eppes opbauen? Dat geet jo dann drëm, fir sech e Patrimoine opzebauen, deen een eventuell herno en fin de vie oder iergendwa am Laf vu sengem Joer, wann ee seng Carrière wëll ëmgestalten, da ka benotzen. An dann hätt een natierlech gär, dann si mer am Term vun engem Invest, dann hätt een och gär, datt den Invest e Rendement bréngt. An dofir geet et dann drëms, datt ee sech do Moyen gëtt fir dat ze maachen. A mir hunn dee Sujet scho ganz laang hir erkannt. Also mir sinn iwwer 30 Joer als Chambre immobilière mat beschäftegt fir eis ze deklaréieren, datt mer wéilten mat an deem Sujet matschaffen. Mer si säit elo 15 Joer am Gaang fir ze soen, de Sujet huet geännert. Et ass emol net méi den Accès zu der Propriétéit dee Problem ass, et ass den Accès zum Wunnen dee Problem gëtt. Dat heescht, datt d'Mëttelklass, den Här Rubenoth hat d'Sandwichklass genannt, déi déi um private Marché net méi bäikommen an dann awer op deem Marché, de subventionéierte Marché, dofir ze vill verdingen, dat heescht eise Mëttelstand, dass déi haut an der Locatioun, dass mer do feststellen, dass d'Leit einfach den Effort, dee se musse maachen, fir ze wunnen, haaptsächlech fir déi jonk Leit, awer och Leit, déi iergendwou an eng Kris an hirem Liewe kommen, ass dat eng Scheedung, ass dat eng Aarbechtsplaz verléieren, dass déi op eemol vun engem Moment op deen aneren an eng Situatioun kommen, wou de Logement e Problem gëtt. Dat heescht, mir sinn einfach der Meenung, dass d'Opabordabilitéit vum Logement e Gesellschaftsproblem ginn ass an dass deen eigentlech net ze léisen ass, ausser wann een op déi gesamt Capacitéite vum Secteur zrëckgräift, dat heescht de Privatsecteur dann nach do mat schaffe léisst. Madamm Margue, wéi wëll d'CSV nees d'Wunnen accessibel maachen, notamment fir déi Sandwich-Klass, d'Mëttelschicht? Also éischtens mengen ech, muss mer mol dofir kucken, datt méi Offer op de Marché kënnt. Dat heescht, och am Moment musse mer géigesteieren zu enger Situatioun, wou mer mierken, datt d'Offer erofgeet doduerjer, datt net méi gebaut gëtt, doduerjer, datt eng Onsécherheet ass. Méi Offer um Marché schafe mer natierlech doduerjer, datt de Pouvoir public och verstärkt investéiert. Do hu mir iwwer de Fonds spécial et Montants iwwer déi lescht Joren an d'Lut gesat, mä mir sinn nach ëmmer bei relativ klenge Montant, wann ee vergläicht mat engem Budget, si mer nach ëmmer quasi just bei engem Prozent, wat ze wéineg ass. Mee mir wëssen awer och, datt d'ëffentlech Hand dat net kann eleng man. Dowéinst ass et fir eis ganz wichteg, datt och de Privatsecteur mat agebonne gëtt, wann et drëm geet, Logement ze schafen. Mir hunn do eng Rei Propositions de loie gemaach. Dir wësst, den ëffentleche Bauträger kënne vun der Aide à la pierre profitéieren, wa se Wunnenge bauen. Genau esou hu mer eng Proposition de loi gemaach, fir eeben datt Och privat, de private Bauträger kann am Fong mam Staat eng Conventioun maachen an dann ënner verschiddene Konditiounen och dovunner profitéieren, vun dëser Aide à la pierre, wann e baut. Niewelaanscht muss mer natierlech och kucken, datt mer d'Éischtkeefer och geziilt ënnerstëtzen. Dat maache mer zum Beispill, andeems mer de bëllegen Akt eropsetzen. Och do hu mer eng Proposition de loi gemaach, fir deen op 50.000 Euro eropzesetzen, fir esou eben besonnesch jonke Ménagen och méiglech ze maachen, kënnen, also méiglech ze maachen eppes ze kafen. Fir eis ass et einfach momentan eng Situatioun déi exzeptionell ass a mir mussen einfach kucken, datt mer dee Steen erëm un d'Rulle kréien an datt de Marché erëm dréint, well wann en net dréint, hu mer an zwee, dräi Joer nach vill méi e grave Problem wat d'Offer ubelaangt. Här Cruchten, wéi wëllt Dir dee Steen un d'Rulle kréien? Wat wëll d'LSAP maachen, fir datt d'Wunnen nees accessibel gëtt fir d'Mëttelschicht? Bon, mir hunn do an eisem Programm ganzer 49 Punkten. Ech hunn awer elo leider net d'Zäit, fir déi alleguerten eenzel opzezielen. Mee ech wëll awer soen, dass ech hei villes kann ënnersträichen an ënnerschreiwen, wat hei gesot gouf. fannen och, dass et wichteg ass, dass mer den Accès zur Propriétéit nach méiglech maachen, well dat ass eng gutt an eng wichteg Ofsécherung fir d'Leit, besonnesch am Alter. An mir wëllen selbstverständlech besonnesch, dass d'Eegenheem, dass d'Leit solle gehollef kréie beim Eegenheem uschafen. An do ass eng vun eise Proposen, dass mer, d'Madame Margue hat elo just gesot, si wéilten de bëllegen Akt op 50.000 Euro eropsetzen, mir wëllen e carrément fir d'Eegewunneng ofschafen, dass een also de Staat net och nach 6 Prozent Steieren drop leet, wann ee seng eege Wunneng keeft. Dann denke mer awer och un nei Formule vu Location achat, dass een also eng Zäitche laang an enger Wunneng lount, déi een da spéiderhin eventuell ka kafen. Mir wëllen Wunnkooperativen, nei Modeller ënnerstëtzen. Mengen awer och, dass mer mussen un de Problem vun den Zënse goen, well dat ass jo deen, deen am Moment derfir suergt, dass esou vill Leit kee Prêt méi kréien a keen Accès méi zu enger zu enger Wunneng kréien. Do kënnen mer eis nei Forme vu Staatsgarantien virstellen. Mir mengen, insgesamt musse mer d'Banke méi responsabiliséieren. Mir hunn d'Zënssubventioune viru Kuerzem gehéicht. Ech ka mer grad grad esou gutt virstellen, dat och nach an enger zweeter Etapp ze maachen. Donieft hu mer nach d'Bonification d'intérêts. Et gëtt also eng ganz Partie Méiglechkeeten, wéi mer nach kënnen jonke Leit, déi am Beruffsliewe starten, awer eng Perspektiv ginn, dass si iergendswann eng Kéier kënnen Propriétaire vun hiren eegene véier Wänn sinn. Här Linster, DP, wat wëllt Dir maachen an deem Kontext? Wat hutt Dir an Ärem Wahlprogramm? Wou setzt Dir de Fokus fir d'Wunnen nees accessibel ze maache fir d'Sandwichklass? Also ech ka mat ville Punkten, déi hei gesot ginn, déi hunn och mir an eisem Programm. Wat nach net gesot ginn ass, sinn d'Prozeduren. Et dauert siwe Joer fir e vun engem PAP, fir e PAP Nouveau Quartier ze realiséieren. Dat ass immens laang, wann een schonn eppes wëll eleng am PAG ëmklasséieren. Dat dauert och op d'mannst ee Joer. Mir hunn 102 oder elo nach 100 Gemengen am Land, mir hunn 100 verschidde Bautereglementer, mir wëllen dat och harmoniséieren. Mir wëllen den Accord tacite aféieren. Dat heescht, datt wann een no dräi Méint keng Äntwert vun enger Administratioun huet, datt et dann einfach Jo ass, well do geet och immens vill Zäit verluer, souwuel op staatlechem Niveau awer leider och op Gemengenniveau, jo dann d'Mobiliséierungssteier ass e wichtege Punkt, deen eis um Häerz läit. Et ass vill Bauland do, et ass nach Bauland fir ronn 300.000 Awunner do, wat Bauland wat elo schonn am Bauperimeter ass, mee leider gëtt et eben net, wëllen déi Leit net bauen an dat ass, An deem Sënn och ok, mee da muss awer och eng Tax op dëst Bauland bezuelt ginn. An dann denke mir och drun, fir de Bauperimeter ze erweideren, do wou et Sënn mécht, dat heescht am urbane Raum, awer och op Plazen, wou dann d'Leit och gewëllt sinn ze bauen. Dat heescht, dat geet och dann nëmmen am Zesummenhank mat engem Baulandvertrag. Dat heescht, wann een do net baut, dass et dann erëm no sechs Joer aus dem Bauperimeter erausfält. Här Fassbinder, wéi wëll d'ADR de Wunnengsmarché accessibel hale fir d'Mëttelschicht? Majo, virun allem muss mer emol direkt un déi Schrauwen dréine goen, déi mer schonn en place haten, fir dee ganze Bausecteur do emol ze retten. Dat heescht, mir misste emol direkt d'TVA nees op 3 Prozent erofsetzen, dann ass den Investisseur och emol erëm, och fir déi zweet an drëtt Wunnengen, dass den Investisseur och emol erëm do op de Marché kënnt. Domat schafe mer op alle Fall emol Locatiounswunnengen erëm. Mir missten de reduzéierten Taux vun 3 Prozent, de superreduzéierten Taux, wou déi 357.000 Euro zegutt sinn, dee misste mer verduebelen, well haut ka jo kee Mënsch méi eng Wunneng Vun 357.000 Euro kafen. Souguer als Éischtwunneng, wann een esou eng keeft an de Montant geet driwwer, bezilt ee scho 17 Prozent. De bëllegen Akt, wou dee lo vun 20 op 30 eropgesat ginn ass, dee misste mer direkt emol op 50.000 Euro eropsetzen. Capital investit vu 5 Prozent halen. Do ginn et ganz koup Schrauwen. Dat do si mol déi éischt, déi ee misst maachen, fir dat dote mol erëm direkt a Bewegung ze setzen. Här Kox, de Logement ass Är deeglecht Brout. Dir hutt ganz vill ëmgesat an deene leschte Joren, wéi mer grad héieren hunn. Wat wëllt Dir maachen an Zukunft, fir datt weider d'Mëttelschicht Accès huet op de Wunnengsmaart? Merci fir déi Froen och all an déi Ureegungen hei. Fir d'éischt stellt sech d'Fro, ëm wat geet et eigentlech? Eigentlech, an dat ass schonn hei gesot gi, geet ëm erschwingleche Wunnengsbau, an dat breet iwwert d'ganz Schicht, dass de Jonke sech an eiser Siicht souwuel eng Locatioun, awer och eng Propriétéit ka leeschten. Dorëms geet geet et a sech fir mech. An dofir mengen ech awer, datt mer endlech dee Schwong ageleet awer hunn iwwert déi lescht Jaren, éischtens iwwert den ëffentleche Wunnengsbau, schliisslech komme mer vu 40 Milliounen an der Vergaangenheet, haut komme mer op 300 Milliounen, mäin Zil ass, mindestens op 600 Milliounen eropzegoen an domadder d'Kreatioun vun 800 Wunnenge pro Joer ze kréien. Dat geet awer just an der partnerschaftlecher Zesummenaarbecht. An et geet esouwuel de Proprietär un, et geet de Locataire un, et geet den öffentlechen, awer och de private Promoteur un, wann d'Zilsetzung déi ass, déi ech virdru gesot hunn, nämlech d'Kreatioun vun abordabele Wunnengen. An déi partnerschaftlech Politik hunn ech iwwert déi lescht Jahre gemaach. Mir hate véier Assisen. Ech hunn de Parc Logement mat de Gemengen. Ech hunn den Dialog structuré mat de Sozialpartner an d'Gesetz ageschriwwen an net méi wéi an zwou Woche souguer ass d'Semaine nationale de logement, déi all Joers erëm zeréckkënnt. Et ass ganz kloer, Mir brauchen schnellstméiglech bezuelbare Wunnengsbau, mir brauche private Wunnengs-, Moart stëtzen dëse Moment a gläichzäiteg awer net déi vergiessen, deen et ganz schlecht hei an dësem Land ginn, déi Schwächsten am Land och mathuelen. An dat ass meng Responsabilitéit als Minister vum Logement. Ech muss de Kompromiss tëschent den all den Acteure sichen. Ech wëll net eng Politik, zeréck op dat, wat deels zu der Kris och gefouert huet, mat Instrumenter, déi zu deenen Excès gefouert hunn, well mir hunn eng Schéier tëschent de Präisser vun de Wunnengen a vum Akommes, an dat musse mer briechen. Dofir stinn ech fir abordabel Wunnenge fir jiddereen. Ech wollt just zum Sujet vun den Assisen da ganz kuerz intervenéieren. Et waren der véier. Ech hu mech just invitéiert gefillt op eng. Da wäert, dat ass dann e Sujet, wou mer an Zukunft kënnen op nach verbesseren, wa mer effektiv op all deenen, op all deenen Assise kënnen dobäi sinn. Mir sinn effektiv d'Demandeur fir matzeschaffen. An all Hand, déi eis do gereecht gëtt, déi, déi wäerte mer och do huelen, fir ze hëllefen, fir an déi Richtung do matzeschaffen. Wann ech kuerz däerf drop äntwerte, ganz kloer ass de Marché, de private Marché ëmmer wëllkomm un den Avisen, Assisen, wann net kloer ass, firwat ass déi Demande do. Mir geet et drëms, dass Privatmarché vläicht Gewënnmaximéierung am Vordergrond huet, e Mieterschutz, deen do sus, an dee kënnt ee sech da drun erënneren, un déi Ausernanersetzung, déi mer, net ausernaner, awer konstruktiv, Dialog, dee mer do haten zwëschent engem Mieterschutz, deen de Schwächste vum Glidd wëllt schützen, an natierlech berechtegt och Fuerderungen, vun der Privatwirtschaft. An déi zwee Enner muss mer zesummekréien. Déi zwee Enner muss mer an der Finalitéit fir bezuelbare Wunnengsbau, an deen ass fir mech grad esou gutt an der Locatioun wéi an der Proprietéit, an dat ass mäin Uleies an dat war mäin Uleies déi lescht fënnef Jar, a wann ech och vum Här Ruben sengem Buch, ass virdrun kuerz zitéiert ginn, Do gëtt awer och Kand, an et si ganz vill Experten, déi deen Effort awer wëllkomm heeschen. Et heescht et an där Strategie weider ze goen, awer d'Zilsetzung ni aus den Aen ze verléieren, datt mer 100 Prozent mussen dingen hei am Land a jiddwereen an senger Spart dat och gerecht muss sinn, liewenswäert, zukunftssécher a gerecht fir all Matbierger hei am Land. Här Bleser, wat proposéieren d'Piraten, fir de Marché nees accessibel ze maachen fir d'Mëttelschicht? Wat mer feststellen, dat ass, datt e strukturelle Problem am Fong ass am Land, scho säit 20, 30 Joer, datt de Problem beim Terrain läit. An déi lescht zéng Joer si vill Efforte gemaach ginn, do muss ee fair bleiwen, do si vill Saache gemaach ginn, mee et ass awer nach e Constat d'échec, Dat heescht, mir mussen der Mëttelklass d'Méiglechkeet gi finanziell, duerch och den Droit d'enregistrement zum Beispill ofschafen, duerch de Mietkauf, wou mir och prônéieren, fir 10 Euro de Meter carré Promoteur public. An ech mengen, dee gréissten Défi ass, datt de Promoteur public total versot huet, datt deen net nokënnt an datt mer mengen, datt do eng Joint Venture muss gemaach gi mam Privatsecteur, mat de private Promoteuren, datt déi fir de Stat bauen An dat och kann eng aner, eng bëssen, wat ech gesinn, wat mir gesinn, bëssen eng Approche, bëssen doctrinaire, mir hunn dat héieren, mir hunn eng Demokratie vu Proprietären, mir sollen jiddferengem Lëtzebuerger hei d'Recht ginn, kënnen eppes ze kafen. Dat heescht, mir sollen d'Leit och net drécken, datt se musse just lounen oder mat Emphytiose an déi Richtung goen. Dat heescht, de Stat misst och Terraine verkafen zu engem bëllegen Präis. An do ginn et ganz vill steierlech Mesuren och, Wat och ka geschéien, dat ass, an der Zäit huet d'Arbed huet Wunnengen gebaut fir fir d'Salariéen. Dat sinn och vläit Pisten, wann grouss Gruppen op Lëtzebuerg kommen an och mat der Grande Région, datt do mol e bëssen bësse méi méi méi wäit gekuckt gëtt a Projete gemaach gëtt mat mat der Grande Région a vläit och Incentife gi fir Employeuren, déi och Primme ginn, fir Salariéen, fir sech dat ze fir sech dat ze erlaben. Also do ginn et eng Rëtsch vu steierleche Mesuren, déi och nach net vill diskutéiert gi sinn, wou et awer eng Rëtsch Piste gëtt. Also et muss op jidde Fall eppes geschéien, well et ass wierklech dramatesch. An ech mengen, wann een, wann ee Célibataire ass, eleng och nach mat engem einegermoosse gudde Salaire, da kënn ee sech näischt méi leeschten. An dat, dat. Dat, do muss einfach eppes geschéien. Wéi gesot, et si Saache geschitt, mee mir sinn der Meenung, datt e bëssen eng, eng, och d'Simplification administrative ass eng aner Saach, do musse mer ee Guichet hunn, dat ass einfach vill ze vill komplizéiert, fir, fir e Projet duerchzebréngen. Här Kox, de Logement ass Är deeglecht Brout. Dir hutt ganz vill ëmgesat an deene leschte Joren, wéi mer grad héieren hunn. Wat wëllt Dir maachen an Zukunft, fir datt weider d'Mëttelschicht Accès huet op de Wunnengsmaart. Merci fir déi Froen och all an déi Ureegungen hei. Fir d'éischt stellt sech d'Fro, ëm wat geet et eigentlech? Eigentlech, an dat ass schonn hei gesot gi, geet ëm erschwingleche Wunnengsbau, an dat breet iwwert d'ganz Schicht, dass de Jonke sech an eiser Siicht souwuel eng Locatioun, awer och eng Propriété,